channel today Phyna don come out come announce another talk show wey be say she wan do and some fans don come out come beg her to abort mission and also Somjie dem don come out come celebrate their six months anniversary of their relationship and lastly Phyna also don come out for her recent podcast wey dem dey call spirit phyna to come talk about girls wey be sey dey rent wig according to her it's a senseless move so somegear their relationship click six months old today and their fans don come out to come celebrate dem massively over dia relationship una remember say di relationship start for Big Brother Naija All Stars and when two of dem start di relationship a lot of people no believe say di thing go work out most of dem dey talk say eh, after di show two weeks outside di house di relationship go hit rock bottom because according to dem dem say Angel eye dey outside and so man no go fit handle a girl like Angel but since two of dem come out of di house dem don really prove

anoda one come say dem said it will end in bibi house dem said soomjeh wont last more dan two weeks outside di house my friends soomjeh is six months today soomjeh is six months webster's mount for soomjeh soomjeh di blueprint even though say both of dem dey very young dia ship dey very mature from wetin we don see so far if na some kain pipo di kain tins wey be say um netizens tok about angel for online some kind people some kind guys dey go don dump the girl move on with their life but Suma no gree even the way people take insult Suma say Suma na follow follow he no get anything na make he wan he kpai himself for that ship the boy no listen two of them still choose each other regardless so congratulations to the both of them I dey wish them many more years in their relationship. if you dey watch dis video and you never subscribe abeg try make you subscribe hit the like button turn on the notification bell so that anytime wey i drop video you go get am instantly also help me share this video and drop your comment for the comment section below una thank you so for another episode of spill with phyna phyna come come out come um, talk about people wey be say dey pay installment to take buy wig according to her she say why will a normal person go dey pay installment just to buy wig sometimes they go even dey do ajo they go dey gather ajo be like um osusu na osusu they dey call am for my side um they go dey contribute money dey do contribution to save up to take buy wig um say according to her say she no support that type of thing say it is better to rock your natural hair than to go dey do ajo to buy wig make una listen to wetin she talk for una self. why will you be paying for wig ten times Hey, na lie. Uh-uh. why will you be paying for wig 10 times i feel i feel i feel you should get to a particular stage in life before you do some certain things Are you serious? yes

um if you have wig you you no go dey go to the salon everytime to go dey do braid to go dey do all this one some people no even like to dey do all those braid they prefer to dey wear wig so if you know say you no fit do olosho work and you no fit um carry AK-47 to go collect people money for where they keep am it is better you save up and buy the necessary things wey be say you wan buy no allow anybody put pressure on you so make we see some fans reaction for this matter so the first person con say but this girl get money before big brother another one say the wig on her head need freedom the last person hear say na him make you carry darling yankee for head at least dem no thief am or borrow am oyinbo sef dey pay on installment for almost everything they owe everything this one go dey put hand where hand no reach

rent a wig for an event, di next one say you all will come on social media and spew absolute trash, let people do them, you annoy my being, do everything, do everyone have money? Di last person say how is this your business, rest, di people that applaud this girl needs a head examination. Last last, everybody go dey alright, as for me I will continue to dey save, whatever it is wey be say I wan get for my life, I no I no fit go thief, I go save, I go pay in installment till I get am. So unto her new show wey be say she wan launch, she call the name Talk Fina. This na very fine um, graphics. I like the way the design so fine. So she come take to her Instagram page to come make the big announcement. So she say unveiling another creative side of me, the one that has been in the works for a while now. I really had fun making this one and I hope you enjoy it too. Talk will be dropping soon on all platform anticipate so as she make di statement pipo come dey say dis na very bad idea dem come dey beg her say becos you don do a lot of um businesses wey be say no work out first of all you come out you tok say you wan do ushering work di ushering work you never promote am once for your page we no know weda wetin dey happun to dat one later you come come out say you wan do blogging say make people dey go you wan dey write blog you write only one blog you no write again another one you come out you say you wan be actress you don dey act now the next one you talk say you wan be skit maker the skit making we no hear anything for you you stop to dey do skit later you come come up with another um, podcast wey you dey call junkyard the junkyard the thing no gree junk you come jump enter spill with fina now you wan enter um, talk fina so dey come dey beg her say she go good make she abort mission for this particular one so make we just see wetin dey talk so the first person say abort mission please yes i love you but please talking doing podcast is not for you you have done enough already think about yourself your brand and your future do you enjoy be dragged all the time or what

my dear people dey do different businesses to see the one wey be say e go eventually work out for them if she wan do all the business to take test the one wey be say e go work out for her who am I to talk bad about it I wish her well and I wish her um I give her congrat my own congratulations so more grease to her elbows una take care una bye